Li herêma Efrînê girtina welatiyên Kurd ji aliyê milîsên bi ser dagirkeriya Tirkiyê ve li gel dizîna berhemên zeytûnan berdewam in. Li gor malpera Efrînpost, desthilatdariya Tirkiyê di hefteyê meha cotmehê de sê mamosteyên jin ên ji gundê Birîmce û Misteeşûro yên girêdayî û bajaroka Mobeta bi tohmeta wan di dibistanên Rêveberiya Xweser ya berê de kar dikirin bang li wan kirin û ew girtin. Bi tevî ku ew niha jî Korê mamosteyê ti yê dikin. Hamon jî derê daxuyan ku milîsên Eşşurta Elmedenî di rêya muxtarên heman gundan re sê welatî ji bo baregeha xwe ya li Mobeta ji bo asayîkirina rewşa wan van bi li wan kirin. Ew sê welatî jî ev in, Mizgîn Mihemed a bîst û heyt salî, Sûzan Fadil a sî û sê salî ji gundê Birîmce û Eliye Mistefa ya bîst û heft salî ji gundê Misteeşûr a. Lê piştre wan her sê mamosteyan tên girtin û taniha jî ew girtî ne. Li aliyekî din milîsên Lîwa El Muntasir Billeh a bi ser dagirkeriya Tirkiyê ve di roja yekê vê mehê de ke soyetiyeke olî ye kurd Şêx Mihemed Mihemed ê çil û çil salî revandin. Tê zanin ku Mihemed kurê Şêx Reşîd ji gundê xwe Qopê yê girêdayî bajaroka Reco bi tohmeta kar bi desteya karobarên olî ya rêveberiya xwe ser aw berê re hate revandin û ta niha ti zanyarî li ser wî tune ne. Her wiha jê dero borî daxiyan ku Şêx Mihemed bû demeke dirêj li taxa Şêx Meqsûd a Heleb dijiya. Lê ji bo tendirustiya bavê xwe berî pênc mehan vedigere gund. Di bûyereke din de milîsên Feyleq Eşşem a girêdayî dagirkerî ya Tirkiyê dest danî ser berhemên zeytûn û zeviyên çandiniyê yên welatiyên gundê Meydan Ekbezê di ser bajaroka Reco û Dizîn. Her di heman mijarê de roja duşema borî Salîl El Xalidî serkirdeyê Feyleq Eşşem Berhemên dehan dorên zeytûnan ên jina kurd Hûriyê ji gundê Meydan Ekbezê dizî. Bi tevî xwediya wî zevî li gund nişte cî ye. Li gor heman jê derî, Hûriye li ba milîsên Eşşurta Eleskeriyê dijî Salîl gilî kir. Lê serkirdeyê Feyleq Eşşem gef li wê jinê xwarin, da ku mafê xwe were xwar. Piştre, li encama berhema hotî dizîn ku derdora heftê çiwalên zeytûnan bû, tenê heft tenekên zeytê li wê jinê vegerandin. Li bajarê Cinîva Swîsrî civînên pêngava şeşem a danûstandinên Komîta Destûra Sûriyê berdewam in. Di vê derbarê de Hadi El Bahra serokê Komîta Destûrî ya Sûriyê di kongireyeke rojnamevanî de li pêş Koşka Neteweyên Yekbûyî daxwaza agirbesteke giştî kir. Ev yek di encama topbarankirina gundewarê Îdlibê de ye. Tê zanîn ku sibeha roja çarşemê bajarokê Erîha li gundewarê parêzgeha Idlibê ya jêr destê rikberiya çekdar de hate topbarankirin. Li gor hawarçûna bajêr, di encama êrîşê de bi kêmî deh sivîlan jiyana xwe ji dest dan, ji wan çar zarok û mamosteyek in. Herwiha Bahre got, Ji bo destpêkirina proseyeke siyasî cidî take çare agirbesteke giştî ye. Tê zanîn ku di heman rojê de teqînek li Şama paytext rû da, Di encamê de bi kêmî çardeh serbaz mirin. Hêjayî gotinê ye, roja duşema borî danûstandinên dariştina destûra nû ya Sûriyê dest pê kir û dê ta sibe înê berdewam bibe. Tê de endamên beşdar bingehên destûrî gengeşe dikin, piştre jî dê dariştina destûr dest pê bikin. Ji ber tunebûna rêkorên ewlehî û parastina sînorî, bi hezaran ji koçberan li welatê Bêlarûs hatin girtin û nikarin sînoran derbas bikin. Li ser sînorên Bêlarûs û Polendê li nêzîkî gundekî bi navê Osnars Gornî li bakor rojhilatê Polendê hejmarek ji koçberan hewl dan di sînorên Bêlarûs re derbasî Polendê bibin, lê zêrevanên sînor rê li wan girtin. Di dîmenan de xuya dike ku girijî di navbera hêzên Polandî û koçberan de derket. Di vê derborê de zêrevanên sînor ên Polandî ragihandin ku dora şeş kesan dar avêtin efserên sînor, herweha hineke din kevr avêtin. Li gor nûçeyan şazdeh kes ji koçberan karî bûn ji sînorê Bêlarûs derbasî Polanda bibin, lê hêzên Polandî ew dîsa vegerandin Bêlarûs. Tê zanîn di van mehên dawî de hejmara koçberên ku ji Bêlarûs derbasî Polanda û Yekîtiya Ewropa dibin zêde bûye. Bo vê mebestê jî Almanya û Polenda ragihandin ku ew ê sînorên xwe yên hevbeş tundtir bikin. Di vê derbarê de serjimêriyên fermî yên polîsan amaje bi wê yekê dikin ku ji meha tebaxê de bêtirî pênc hezar koçber derbasî Almanyayê bûne. Hêjayî gotinê bi hezaran ji koçberan di rêya vîzeyên geştyarî berê xwe didin welatên Bêlarûs û piştre di rêka sînorên bejeyî yên qaçax re berê xwe didin welatên Polenda, Litwanya û Latviya yên di Yekîtiya Ewropa de endam in. Raportên rojnamevanî jî xuya dikin ku bi hezaran ji koçberan di Bêlarûs re hatin girtin û rewşa wan gelek xerab in. Bi taybet bi hatina werza zivistanê re rewş xerabtir dibe. Li gor wan raportan, koçber ji welatên cuda hene lê piraniya wan efxenî ne û hejmareke mezin ji kurdên Rojava û Başûrê Kurdistanê û bi rêjeyekî kêmtir ên Rojhilatê Kurdistanê jî hene. Her wiha ji gelek welatên din. Li Londonê poytexta Brîtaniye bi sedan xwepêşander û çalakvan li qada Parlemanê kom bûn û nerazîbûna xwe ji proje yasaya Regezname û Sînor ya Nû derbirîn. Tê zanîn ev proje yasa ji aliyê rêxistinên piştevanên penaberan û komeleyên mafên mirov Rastî gelek rexneyan hat, ji ber ku ev proje dê zehmetiya wergirtina penabertiyê li Brîtanya zêde bike. Li gor vê projeyasayê, koçberê bi şêweyekî neyasayî derbasî Brîtanya dibin, nikarin daxwaza penaberiyê bikin, lê dikarin rêkarên penabertiyê li derveyî Brîtanyê encam bidin. Bo vê mebestê jî, yek ji rêkxerên vê xwepêşandanê, Gala Wally, Paserlay, çalakvanê mafên penoberan got, Ew dixwazin xelkê siza bidin û dixwazin derfetên gihîştina penoberan bi malbatên xwe re kêm bikin. Her wiha dixwazin mafên penoberiyê kêm bikin. Ji ber wê jî em li vir in. Da ku em xuya bikin ku em dixwazin pêşwazî li penoberan bikin. Çimkî welatê me pêşwazî li hejmareke gelek kêm ji penoberan re dike li hember welatên din. Hêjayî gotinê ye ta niha ev proje yasa bi piştevaniya Wezîrê Hundir ê Brîtanî hatiye pêşkêşkirin.